Timhaka ku avanyisa ka mbirhi ndzimana ya makume nharhu nkombo ku fika eka makume mune n'we ni twe kokwani sana va kha va vulavula xitsonga xexo namuntlha ni ku heyi xitsonga kahle kahle xi sasekile um timhaka chapter 2 verse 37 ku fika 41

Verse 37 ku fika 41 nakambe loko munhu a nga ri hava bibele ni kombela leswaku a tshama na munhu loyi a nga na bibele hikuva swi na nkoka leswaku hi ya hlaya swin'we rito ra xikwembu rito ra xikwembu ri hlayeka hi ndlela leyi Kuteloko va swi yingisile, va tlhaveka timbilu. Kutani va ku eka Petro ni ka vaapostola van'wana, Vavanuna varikwerhu, hi ta endla yini? Petro a ku eka vona, Hundzukani, kutani un'wana ni un'wana a khuvuriwa hi vito ra Yesu Kreste eku khomeriweni ka swidyoho, kutani mi ta amukela nyiko wu nga moya lowo kwetsima, hikuva ku tshembisa loku ku hlayeriwe n'wina ni vana va n'wina ni hinkwavo lava nga ekule, lava va ha taka vitiwa hi hosi xikwembu xa hina kutani a tiyisa vumbhoni bya yena hi marito man'wana layo tala a va khongotela a ku tiponiseni erixakeni leri ra ku homboloka vona ke Lava amukeleke rito ra yena hi ku tsaka va khuvuriwa. Kutani ku engeteriwa siku lero vanhu lava lavaka ku va makume manharhu ya madzana. Let us pray. A hi khongeleni. Xikwembu xa matimba loko hi ta emahlweni ka rito ra n'wina ha tsongahatiwa ha swi vona leswaku Makungu ya n'wina i makulukumba ngopfu. Makungu ya n'wina ma tlula miehleketo ya hina. Kambe n'wina hosi mi swi lavile leswaku eka mfumo wa n'wina hi va kona, hi va vanhu lava hi nga xiphemu xa mfumo wa n'wina. Kambe ha swi tiva leswaku hosi hambi vanhu a va nga ri kona, mfumo wa n'wina a wu ta va wu ri mfumo lowu wa kahle. Kambe hambi swi te tano, makungu ya n'wina mi ma endlile hi ndlela yaleyo leswaku vanhu va va kona eku fumeni ka Xikwembu. Swi nga leswi, ha tsongahatiwa hosi loko hi ehleketa hi timhaka ta tilo, ha tsongahatiwa loko hi ehleketa hi rito ra n'wina. Xikwembu lexi hanyaka, ni kombela ku pfuniwa ku dyondzisa ntsena leswi humaka eBibeleni, ku nga ri marito ya mina, kambe ku ri marito ya n'wina. Ha Yesu Kreste Hosi.

Peter and uh, the man of Israel. So loko hi langutile eka dyondzo ya hina eka siku ra namuntlha so siku leriwani kumbexani mi ngo ni vula leswaku eka verse 37 ku fika verse 41 hi vona Petro a vulavurisana ni vavanuna va Israyele. So a hi sunguleni hi ndlela leyi. Uh, nhlokomhaka ya mina eka siku ra namuntlha, the title of my sermon is A Call to Repentance. Ta ku vitaniwa eku hundzukeni. The call to repentance. Ta ku vitaniwa eku hundzukeni. Ni lava leswaku hi dyondza leswi. Xikongomelo xa mina loko ni vulavula hi ta ku vitaniwa eku hundzukeni, ni lava leswaku hi dyondza leswi Petro a khutaza Vayuda ku pfumela eka Yesu Kreste. Petro a khutaza Vayuda ku pfumela eka Yesu Kreste. The theme is Peter urges the men of Judea to believe in Jesus Christ.

Yo sungula ku tlhaveka timbilu ku tlhaveka timbilu yo sungula ya vumbirhi ku hlamula ka Petro kumbe ku hlamula ya vunharhu ku amukela rito number one ku tlhaveka timbilu number two ku hlamula ka Petro number three ku amukela rito So the first point, we see the reaction. The second point, the response. The third point, we see the reception. Reaction, response, reception. so loko hi langutile eka dyondzo ya siku ra namuntlha laha hi nga hlaya kona hi nga se za hi dyondza xin'wana na xikongomelo xa kereke a hi ku va hi dyondza timhaka ta le bibeleni and then loko hi huma hi hi huma hi nyangwa hi ku hayi swi herile hi hetele ku dyondza xikongomelo xa bibele i ku va xi cinca vutomi bya hina

acknowledge how it is impacting our lives in terms of how we see God. So it's all about God. So tivutiseni leswaku shana dondo leyiwani eku heteleleni yi cinca njhani vutomi bya n'wina hi ndlela yin'wana hi fanele hi huma hi ri na xivutiso lexi hi nga ta kota ku xi hlamula mayelana na dyondzo ya siku ra namuntlha so a hi fambeni swin'we hi ndlela leyi

Loko mi langutile eka chapter 2 page 1302 eka Bibele ya Xitsonga ta siku ra Pentecosta ta siku ra Pentecosta se botikhani va hi dyondzisile leswaku hi siku ra Pentecosta ku humelele yini moya lowo kwetsima wu tili eka vanhu lava a va hlanganile ekerekeni right even then vanhu va amukela moya lowo kwetsima leswi wu nga tisa swona moya lowo kwetsima verse number 5 chapter 2 verse 5 actually verse 6 kute loko mpfumawulo lowu wu yingisiwa vunyingi byi hlengeletana byi tshuka ngopfu hi ndlela yin'wani leswi swi nga humelerisa swona vanhu a va chuhwili vanhu a va chava a va hlamala Vunyingi byi chuha ngopfu kumbe byi tshuka ngopfu hikuva un'wana na un'wana a va yingisa va vulavula hi ririmi leri nga ra rikwavo. Se loko vanhu lava a va hlanganile ekerekeni hi siku ra Pentekosta va kuma moya lowo kwetsima, vanhu va vuye va chuha hi ku leswi swi nga humelerisa swona ingaku a ku ri na moya wa xidzedze, verse number 3 yi vula. so vanhu va sungula ku ndla yini ku vulavula hi ti hi tindzimi to hambana okay va va sungula ku vulavula hi tindzimi to hambana so we are beginning this sermon with a, a review or a background that this is the day of pentecost now in this day the way that the holy spirit descended to the people

so remember we are going through the book of acts hi le ku fambeni kumbexana hi le ku dyondzeni buku ya timhaka every sunday so last week hi dyondze from verse 14 ku fika 36 vhiki leri 37 ku fika 41 so ni lava ku aka xitori xa mina kumbe ku mi tsundzuxa hi leswi hi nga dyondza hi swona so loko vanhu va vula leswaku vanhu lavawani va pyopyiwile Ivi wun'wa, wanuna loyi a nga na vunhenha, loyi a nga tlakusiwa hi matimba, a yima a hlamula ku no, a hi swona leswi n'wina mi swi hleketaka. Ende wanuna waloye hi byeriwa leswaku i mani? I Petro. Petro eka vhesi 14 a yima a tlakusa rito, a vulavula hi rito lero tlakuka, a ri na a ri na vunhenha. So now Peter was responding from verses

a va hlamula a ku leswi n'wina mi ehleketaka swona a hi swona leswi n'wina mi ehleketaka swona a hi swona leswi swi humelelaka laha hi leswi swi nga tshembisiwa hi vaprofeta va khale it is what has been prophesied and also hi leswi swi humelelaka hikwalaho ka yesu kreste so ni hlamuserile leswaku wele hi siku leri a ku ri siku ra eh, pentekosta i siku leri vaapostola ni vapfumeri a va nyikiwe moya lowo kwetsima lowu nga tshembisiwa eka timhaka chapter 1 verse 8 so loko hi vona dyondzo ya petro eka verse 14 a dyondzisa vanhu lava a va hlekula kumbe a dyondzisa vanhu lava a va hleka timhaka ta xikwembu so petro a hlamuselaka eka dyondzo ya yena leswaku vanhu lavawani a va lo tswopsiwa a va dakwangi vanhu lava va lo nyikiwa leswi va tshembisiweke swona ende hi swi vonile a swi hlaya kusuka eka joel yuwele chapter 2 Verse 28 ku fika 32. So i va kombi i teke nkarhi ku va hlamusela ku swi leswi swi thembisiwile kusuka eka Testament ya khale. We looked at it last week hi ri vambirhi. So va nyikiwile moya lowo kwetsima hi mani? Hi Yesu Kreste loyi a nga va thembisa wona. So kusuka kwalano Petro a va dyondzisa hi rito leri tlakukeke, hi rito ra vunhenha. A va dyondzisa a va dyondzisa hi Yesu Kreste.

hi loyi va n'wi tivaka this is the jesus christ that you guys know this is the jesus christ that you saw his works you saw his miracles that is chapter 2 verse 22 yesu loyi hi loyi mi n'wi tivaku hi loyi a nga endla eh, masingita hi loyi a nga hanya exikarhi ka n'wina verse 23 a va tsundzuxa a ku ya loyi ke that is yesu kreste so you can look at your bibles mi nga languta etibibeleni ta n'wina verse 23 ya loyi ke a nyiketiweke hi makungu lama tiyeke ya xikwembu hi ku titivela ka xona ka khale kutani mi n'wi dlayile a va byela leswaku this is the jesus christ that you know that you have killed yesu kreste loyi n'wina mi nga n'wi dlaya n'wina mi hlekaku n'wina mi vulaka leswaku vanhu lavawani va psotsiwile va nyikiwe moya lowo kwetsima hi yesu kreste loyi n'wina mi n'wi tivaku loyi n'wina mi nga n'wi dlaya kambe petro a va byela ku well n'wina mi n'wi dlayile mi n'wi vambile hi mavoko ya swidyohi kambe xikwembu xi n'wi nyiketile hi makungu ya xona lamo lulama n'wina a mi n'wi dlaya n'wina a mi n'wi vamba you were killing him you were crucifying him but the lord has uh, ordained that has foreordained that xikwembu xi n'wi nyiketile god gave him according to his foreknowledge hi makungu wahi loko hi languta eka buku ya luka chapter 24 so hi nga pfula swin'we luka 24 verse 46 luka 24 verse 46 if someone can read, us, uh, read it for us un'wana loko a hi hlayela yona hi xitsonga and also in english luka 24 verse 46 now this is still the background or this is still uh, something that we've learned in the past

From Luka 24 verse 46 hi vona leswaku a swi fanela leswaku a ndla yini a twisiwa ku vava loko ku suka kwalano kutani a ta pfuka eku feni hi siku ra vunharhu in other words you killed him but then god raised him up a swi fanele leswaku yesu kreste a twisiwa ku vava well ku nga va ku ri n'wina mi nga n'wi dlaya hi mavoko ya n'wina kambe yesu kreste xikwembu xi ri a swi fanele leswaku a twisiwa ku vava kambe a fane a pfuka a fane a pfuka eku feni yesu kreste why it was impossible for jesus to remain dead he had to rise

a fanele ku pfuka kumbe ku pfuka ka Yesu Kreste a ku ri ka nkoka swinene. Xo sungula, a ku hetisisa matsalwa ya Testamente ya khale. His resurrection was fulfilling the Old Testament scriptures. Xa vumbirhi, a ku hetisisa switshembiso swa yena. A ku hetisisa switshembiso swa yena. Ku pfuka ka Yesu Kreste a ku hetisisa switshembiso swa yena.

a fanele ku ya eYerusalema a ya twisiwa ku vaviseka lokukulu hi vakulukumba ni vaprista lavakulu ni vatsari a dlawa a tlhela a pfuka hi siku ra vunharhu he said it and therefore it had to be fulfilled that's why he had to rise for the fulfillment of his promises xa vunharhu yesu kreste a fanele ku pfuka a kombisa leswaku rifu ri hluriwile

Ku pfuka ka Yesu a ku tiyisisa ntshembo wa ku pfuka ka vapfumeri hi minkarhi leyi taka. Now Christians will rise from the dead as the Lord returns and therefore they had to be the first one to do that. Christ did that, was the fulfillment of that. xa vuntlhanu a kombisa leswaku hakelo ya vudyoho yi hakeriwile christ was fulfilling or was showing that the um, hakelo ya vudyoho yi yi hluriwile kumbe yi hakeriwile a kombisa leswaku hakelo ya vudyoho yi hakeriwile yohana 19 verse 30 He was showing that the, de- uh, the he paid up the debt of those who have sinned. Xa vu- xa vutsevu kumbe xa vu-6 a kombisa matimba ya xikwembu vaefesa 1 verse 20 he had to rise to show the power of god ephesians 1 verse 20 now ku fa ni ku pfuka ka yesu a swi ri emakungwini ya Xikwembu hi minkarhi hinkwayo. The death and the, res the resurrection of Christ was in God's counsel all this time. So Petro a va byela Vayuda va Yerusalema leswaku mi n'wi dlayile kambe Xikwembu xi n'wi pfuxile. So hi langutile swivangelo swa ku why Yesu Kreste a pfukile. Kutani Petro a ya emahlweni eka verse 32 ku fika 33 a ku Xikwembu xi n'wi pfuxile, xi n'wi vekile evokweni ra xinene, xi n'wi nyikile moya lowo kwetsima lowu tshembisiweke, kutani Yesu Kreste i wu chululerile eka hina. Hi yo mhaka mi hi vona leswi hi yo mhaka mi vona leswi mi swi vonaka kumbe mi hi twa hi vulavula hi tindzimi. Se loko a heta ku va hlamusela ku why Yesu Kreste a pfukile a va byela ku Xikwembu xi n'wi pfuxile xi n'wi veka eka voko ra xinene xi n'wi nyika moya lowo kwetsima lowu xi nga n'wi tshembisa kutani Kreste a wu nyika Vakreste a hi nyika wona hi siku ra Pentecosta that's why mi vona hi vulavula hi tindzimi So Peter was explaining to them that this is the Christ you crucified, God raised him up, and God um, made him to sit in his right hand, gave him the Holy Spirit, and now he is pouring out that Holy Spirit as he promised. This is why you're seeing us talking in different languages. We are not drunk. So in ndlela yin'wana Petro a va byela hi ku dyondzisa leswaku vanhu lava a va vonaka a va lo tswotswiwa va nyikiwe moya lowo kwetsima lowu va nga tshembisiwa hi Yesu Kreste loyi a pfukeke endzhaku loyi a pfukeke ekufeni endzhaku ka loko vona va ta va n'wi dlayile so loko hi hlaya kusuka eka verse number 37 now as we come to verse 37 acts chapter 2 kute loko va swi yingisile va swi yingisile i vamani va Vayuda, okay? Vayuda, Vaisrayele lava a va hlekula vaapostola. Loko va swi yingisile, va yingisile yini? Timhaka leti Petro a nga va dyondzisa tona. Kute loko va swi yingisile, va endla yini? Va tlhaveka timbilu. Verse 37. So, kutani Bibele yi ku va tlhaveka timbilu. A va tlhaveka timbilu hikuva Petro u va dyondzise ntiyiso lowu a wu va tumbelerile kambe a wu ri emahlweni ka vona. a va tlhaveka timbilu hikuva i va dyondzise leswi a swi ri mahlweni ka vona kambe a va nga swi voni they were cut to the heart because he just taught them about something which was just before their eyes but then they couldn't see it so lexi nga endla leswaku vayuda va yerusalema va tlhaveka timbilu va khumbeka i ndlela leyi petro a nga heta dyondzo ya yena hi ku vula leswaku yesu wa nazareta tanihileswi a tivekisa xiswona ka nkarhi wolowo a tiveka tanihi yesu wa nazareta a va byele leswaku xikwembu xi n'wi endle hosi na kreste loyi yesu kreste va n'wi vambeke now kreste swi vula mutotiwa kreste swi vula mutotiwa kumbe swi vula lowo hlawuleka so enkarhini wolowo vayuda a va yimele mukutsuri kumbe mutotiwa loyi a fane a ta Se loko va ha n'wi va ha n'wi yimerile Petro a va byela ku loyi yena va nga n'wi dlaya hi yena se swi va tlhava timbilu swi swi va khumba ku what did we do hi endle yini xana hi endle mhaka leyo tano na so hi swona swi nga endla ku va tlhaveka timbilu hi swona swi nga endla ku va tlhaveka timbilu what made them to be cut to the heart it is because peter told them that this person that you killed God has made him Christ or the Messiah, the promised Messiah. And so they were cut to the heart. So Vayuda kumbe va Israel a va hanya va tiva leswaku ku ta fika muponisi ku ta fika nkarhi lowu muponisi lowo hlawuleka a nga ta va a ta petro eka dyondzo ya yena verse 14 ku fika 36 i dyondzo ya petro a va dyondzisa leswaku xikwembu xi endle yena loyi n'wina mi nga n'wi dlaya mesiya that's why they were cut to the heart isaiah chapter 9 verse 6 to 7 talks about the promised messiah so mhaka leyi a yi va nyika nkurhula that's why va tlhaveke timbilu verse 37 kute loko va swi yingisile va endla yini va tlhaveka timbilu kutani va ku eka petro ni van'wana vavanuna va ri kwerhu

Peter showed them their sin, and at last they saw it, they understood it, and they wanted to know what should we do? We crucified the man that now is said to be the Messiah. What should we do? That is what the gospel does to us. Hi leswi evhangeli yi endlaka swona eka hina. Evhangeli yi hi byela xiyimo xa hina vanhu. Evhangeli yi hi tivisa leswi hi nga xiswona. A hi vanhu lavanene, hi vanhu lava nga tala swidyoho. So Ivhangelo yi tano ni le ka hina eka siku ra namuntlha kwala kerekeni ya hina. Yi hi dyondzisa ntiyiso lowu nga kwala mahlweni ka hina. Ntiyiso i ku hi vadyohi. A ku na la lulameke hambi a ri un'we, Varhoma 3 verse 10. Ntiyiso lowu nga kwala mahlweni ka hina vanhu a va lavi ku wu vona. N'wana na n'wana every time i lava ku vulavula swilo swa positive about yena n'wini. Ni munhu wa kahle, ni rhandza vanhu, e a ndzi tshama ni dyohela munhu ene ntiyiso i ku no we are sinful people hi vanhu lava dyoheke hi bihe ngopfu timbilu ta hina ti bihile hi te hi ri na vudyoho ku hava munhu loyi a tshamaka etlilasini a dyondzisiwa ku dyoha swi va swi ri enyameni ya hina and that is what the gospel is telling us we are not righteous but we are sinful so ehandle ka kreste a ku na ntshembo

So, as for us here today at Trinity, we know that Jesus is the Son of God who came to die for our sin. a kerekeni ya hina hi dyondzisa minkarhi hinkwayo leswaku yesu kreste u te emisaveni ku ta fela vadyohi so then their eyes were opened they were pricked to their heart for sin and they felt the inward uneasiness hi leswi va swi twile manjheni ku ya ntiyiso lowuwani a hi nga wu tivi kumbe a hi nga wu voni so that's the first point kumbe nhlokomhaka ntsongo yo sungula ku tlhaveka timbilu so what does that mean ku tlhaveka timbilu a swi vula leswaku va vone xidyoho xa vona kutani va kota ku swi twisisa va vone ku biha ka vona va kota ku ku twisisa munhu un'wana na un'wana u velekiwa tanihi mudyohi yohana 8 verse 44 now second point ku hlamula verse 37 we saw leswaku va vutisile ku ah so hi ta endla yini va tlhaveke timbilu va vutise sweswo endzhaku ka loko va tlhaveke timbilu va vutise sweswo endzhaku ka loko va ta va va vone xidyoho xa vona peter had to show them he didn't say, say oh well this is what you need to do no he had to show them that what you think it's not true but this is what is true what has been all along before you but then you couldn't see it Now verse 38 kufika verse 40 is the second point. From verses 38 to verse 40 is the second point. That is the response of Peter to their question or to their reaction. The response to their reaction. Ku hlamula ka Petro. So ku hlamula ka Petro ku hi ndlela leyi. Petro u va hlamule hi ku hi ku kongoma I va hlamule hi sentense yin'we mara yi kongomile ku hlamula ka yena hi loku hundzukani mi khuvuriwa mi ta amukela nyiko ya moya lowo kwetsima hundzukani mi khuvuriwa mi ta amukela nyiko lowo kwetsima peter's response was repent be baptized in, the, in jesus name and you will be given the gift of the holy spirit Let's look at verse 38. Petro a ku eka vona. Now, vona i Vayuda kumbe vavanuna va Israel just like we saw from verses 13. Petro a ku eka vona hundzukani kutani un'wana ni un'wana a khuvuriwa hi vito ra Yesu Kriste eku khomeriweni ka swidyoho kutani mi ta amukela nyiko wu nga moya lowo kwetsima Petro a ku you must repent hundzukani cincani miehleketo ya n'wina hi Yesu loyi n'wina a mi ehleketa leswaku i munhu ntsena cincani miehleketo ya n'wina miehleketo leyi mi nga na yona hi Yesu Kreste a hi yona yi cinceni cincani miehleketo ya n'wina hi Yesu ematshan'wini ya ku va mi n'wi vona a nga ri nchumu sungulani ku n'wi vona tanihi Kreste sungulani ku n'wi vona tanihi loyi a nga mukutsuri loyi a languteriweke

so loko vanhu hi vulavula hi ku hundzuka namuntlha hi vulavula hi ku cinca miehleketo hi ta xidyoho na yesu kreste loko hi vulavula hi timhaka ta ku evhangeli yi lava leswaku vanhu va hundzuka eka swidyoho swa vona kumbe va suka eka swidyoho swa vona yi vulavula hi ku cinca miehleketo hi ta xidyoho na hi ta kreste ku hundzuka a hi vuli ku cinca loku ku tisiwaka hi ku chava

so ku hundzuka swi vula ku fularhela kumbe ku tshika xidyoho lexi munhu a xi namarherile kutani a namarhela kreste ni ntirho wa xihambano hi ku pfumela ni ku tshemba eka yesu kreste vathesalonika yo sungula chapter 1 verse 9 first thessalonians 1 verse 9 you must change actually we, we read it this morning Hi hlayile eka xikhongelo xa siku ra namuntlha. Actually, we read Second Thessalonians. Uh, kambe Vatesaloniko yo sungula yi vula leswaku vanhu lava va nga dyondzisiwa evhangeli va kombete ku cinca ka vona hikuva va fularhela swilo leswi a va swi a va swi khongela ku sunguleni se va sungula ku tirhela xikwembu hi ndlela yin'wani va cince miehleketo hi timhaka ta xikwembu so the second point we are seeing the response of peter first he talked about repent cincani miehleketo ya n'wina hi kreste loyi endzhaku ka ku hundzuka un'wana ni un'wana u fanele ku khuvuriwa hi vito ra yesu kreste After repentance, each of you must be baptized in the name of the Lord Jesus Christ. so ku hundzuka i mhaka leyi endlekaka embilwini ya munhu endzeni ka yena laha vanhu va nga kotiki ku swi vona hi mahlo ya vona kutani nkhuvulo hi vito ra yesu wu kombisa vanhu erivaleni hi ta ku hundzuka loku nga endleka endzeni ka mbilu ya munhu nkhuvulo wu komba leswaku munhu i hundzukile i kombisa vanhu erivaleni leswaku ku na leswi nga endleka embilwini ya mina ku na ku cinca loko hi khuvuriwa hi vito ra yesu kreste a hi se ku khuvuriwa njhe hi khuvuriwa hi vito ra yesu kreste hi kombisa vuhosi bya yesu kreste kumbe hi kombisa vuhosi bya loyi hi landzelaka yena kumbe hi khuvuleriwaka eka yena so nkhuvulo wu kombisa ku tivula erivaleni leswaku munhu i mulandzeri kumbe i mupfumeri wa yesu kreste

the gift of the holy spirit so petro a va byela ku loko ku humelela mhaka leyi loko mi hundzuka mi khuvuriwa mi ta kuma ku rivaleriwa ka swidyoho swa n'wina mi ta rivaleriwa swidyoho swa n'wina naswona mi ta nyikiwa nyiko ya moya lowu kwetsima nawu a lava ku va kombisa leswaku leswi hina hi nga nyikiwa moya lowu kwetsima na n'wina mi ta nyikiwa nyiko ya moya lowu kwetsima in other ways vakreste kumbe munhu un'wana na un'wana loyi a hundzukaka eka swidyoho swa yena i rivaleriwa swidyoho swa yena ina kambe naswona u nyikiwa moya lowo kwetsima it is a gift to those who repent the holy spirit it is a gift to those who repent and so he also uh, told them that as they repent and they are baptized they will receive the gift of the holy spirit So when the Lord saves us, He forgives our sin in salvation. He forgives our past, our present, and our future sins. That is 1 John 2 2. Yohane yo sungula chapter 2 verse 2. Xikwembu xi rivalela swidyoho swa hina swa nkarhi lowu nga hundza na swa nkarhi wa sweswiwani na swa nkarhi lowu taka. When the Lord saves us, He gives the Holy Spirit to indwell us and to transform us. moya lowu kwetsima wu kota ku tirha etimbilwini ta hina leswaku since hi cincile miehleketo since hi hundzukile hi lava ku sungula another journey we are partaking in a new um, journey which is of following the lord jesus christ and that needs to be wu tirhi swi tirhiwa hi moya lowo kwetsima so moya lowo kwetsima wu hi pfuna ku hanya tanihi vakreste ku tshika swidyoho swa hina ku dlaya swidyoho swa hina verse 39 Hikuva ku tshembisa loku ku hlayeriwe n'wina ni vana va n'wina ni hinkwavo lava nga ekule lava nga ta taka vitiwa hi Hosi Xikwembu xa hina. This gift of the Holy Spirit, it's not only just promised.

Varhoma 8 verse 30, Romans 8:30. Moya lowo kwetsima wu tshembisiwile eka hinkwavo lava hundzukaka. Na n'wina namuntlha loko mi tinyiketa eka Yesu Kreste, mi tshemba eka Yesu Kreste, mi kuma ku rivaleriwa ka swidyoho, mi kuma nyiko ya moya lowo kwetsima. Moya lowo kwetsima wu mi pfuna ku hanya vutomi bya ku dzunisa Yesu Kreste, wu mi pfuna ku hanya vutomi bya ku tshika xidyoho, why hikuva hi vadyohi hi te misaveni hi ri vadyohi and of course we can't be perfect here kambe moya lowu kwetsima wu ta hi pfuna leswaku hi switsongo hi switsongo hi sungula ku hanya vutomi bya ku va hi rhandza yesu kreste so moya lowu kwetsima wu tshembisiwe eka hinkwavo lava xikwembu xi nga ta va vitana leswaku va ta eka yesu kreste un'wana a vutisa leswaku well xana ndzi swi tiva njhani leswaku ni vitaniwile how do i know that now uh, i'm part of those who will be given the holy spirit when they are called ni swi tiva njhani so namuntlha loko u ri kona kwani u karhi u twa dyondzo leyi ya evhangeli u ri karhi u twa dyondzo leyi dyondzisiwaka u karhi u twisisa evhangeli u karhi u twisisa timhaka ta xidyoho xa wena u ri karhi u amukela leswaku ina u mudyohi a ku na lexi nga ku sivelaka ku kuma nyiko ya moya lowu kwetsima swi lava ntsena u hundzuka u va na ku pfumela eka yesu kreste u ta ponisiwa so if you are here today asking well how do i know if i am called if you understand the gospel if you are here today and have been understanding the gospel understanding your sin and knowing leswaku there is no righteous deed in you that can save you before the Lord, before the Lord Jesus Christ, then you are someone who is understanding the call. u le ku tweni ka ku vitaniwa kumbexana u le ku twisiseni ka ku vitaniwa a ku na lexi nga ku sivelaka ku va u ponisiwa And you would think Peter was done after his response. No, he went on. He went on to exhort them. He used many other words. He told them, This is the only way to save yourself from this wicked generation. a nga hetangi petro ka ku va a va byele sweswo i ye emahlweni bibele yi vula swona kutani a tiyisa vumbhoni bya yena hi marito man'wani layo tala a va khongotela a ku tiponiseni eka rixaka lero homboloka hi ndlela yin'wani I va dyondzise hi ndlela ya ku loko ni heta laha swi tiveni ku a ku na ndlela yin'wani hambi mo ya kwini mi ya kwini mi ya kwini dyondzo hi leyi ntsena Kreste wa ponisa hundzukani mi khuvuriwa hi vito ra Yesu Kreste the response of Peter to the reaction of

a ri ku va dyondziseni a va khomile hi ndlela ya ku a endla leswaku va twisisa leswaku i vulavula hi yini ende va swi twisise kahle if we can get to verse 41 hi vanhu lava hi nga na vona kerekeni hi nga tiva leswaku vanhu va twisisa now verse 41 vona ke vona ke yi vulavula mani vayuda okay vona ke vayuda lava a va n'wi hleka vayuda lava a va vula leswaku va ndleni va psopsiwile vayuda lava a va chava so this is now verse 41 vona ke

lava amukeleke rito ra yena hi ku tsaka va khuvuriwa notice kumbe langutani leswaku va vulavula hi vayuda lava xo sungula a va lo amukela rito ra petro hikuva i mhaka ya, ya leswi va nga swi endla a ku cinceni ka vona ka miehleketo kumbe a ku hundzukeni ka vona ku ve na ku tsaka loko va amukela leswi petro a va byelaka swona Eku hundzukeni ka vona ku ve na ku tsaka hi ku vona ntiyiso lowu a wu ri mahlweni ka vona. So in them repenting or in, this, in, in, in the Jews repenting, verse 41, not only did they receive the word of God, but then they received it happily, in a happily manner to show that from the things that they did not understand, now it was brought to them with their repentance that they had, that brought joy into accepting the word swi tise ku tsaka va ri amukele hi ku tsaka hi ndlela yin'wani va hundzukile va pfumela eka yesu kreste loyi va nga n'wi dlaya va hundzukile va pfumela eka yesu kreste loyi va nga n'wi vamba they did change their mind about the lord jesus christ and they did change their attitude towards him because now They accepted his word joyfully. Va hundzukile va amukele hi ku tsaka. So va hlayiwa tanihi lava amukeleke rito va hundzukile va cincile miehleketo ya vona hi Yesu Kreste na vudyoho bya vona va sukele miehleketo ya vona leyo biha leyi a va ri na yona hi Yesu Kreste leyi a yi nga va yisa leswaku va ya ku n'wi dlayeni va amukele leswaku hakunene i Mesiya i mukutsuri loyi a hi n'wi rindzerile They were joyous to accept that. Va swi amukele hi ku tsaka. Endzhaku ka ku swi amukela, Petro u hlamusele leswaku va amukele rito hi ku tsaka va khuvuriwa. Se a va lava ku kombisa van'wana Vayuda kwala tikweni ku hina se hi landza Yesu Kreste loyi ka rin'wana ra masiku a hi n'wi teka a nga ri nchumu. They wanted to publicly show their belief to the people then they were baptized. so leswi petro a va dyondzisela ku endla swona va swi endlile leswi petro a va dyondzisela ku endla swona va swi endlile a va dyondzise leswaku va endla yini va ta eku hundzukeni tanihi dyondzo ya mina ku vitaniwa eku hundzukeni petro a va dyondzise leswaku va ta eku hundzukeni petro a va khutaza leswaku va endla va va hundzuka kutani va swi endlile va hundzukile va va va tiponisile eka rixaka lero homboloka Vhesi 38 vula leswaku hundzukani. Vhesi 40, vhesi 40 ku tiponiseni eka rixaka lero homboloka. Se leswi a nga va khutaza eka swona va swi endlile. Now, nhlengeletano ya Trinity n'wina hinkwenu eka siku ra namuntlha hi tweke vumbhoni bya Yesu Kreste Hinkwenu hi tweke vumbhoni bya Yesu Kreste, hi tivaka hi ta rifu na ku pfuka ka Yesu Kreste, leswi swi hlavuteriwaka hi Bibele, hayi hi ma marito ya munhu un'wana, leswi hlavuteriwaka hi Bibele. Hi tivaka hi ta ku pfuka ka yena, hi tivaka hi makungu ya Xikwembu. Hina hinkwenu hi tivaka hi makungu ya Xikwembu, ndzi vula sweswo na mina ndzi ri, hundzukani. ndzi vula sweswo ndzi ri hundzukani hikuva kreste u twisiwile ku vava kan'we hikwalaho ka swidyoho yena la lulameke ematshan'weni ya hina lavo homboloka leswaku a ta tiva ku hi tisa eka xikwembu the reason ya ku va yena a va a twisiwa ku vava hileswaku hina hi tatisiwa eka xikwembu petro yo sungula 3 verse 18 so xikwembu xi n'wi endle xi endle yesu kreste xidyohi hikwalaho ka hina Leswaku hi ta hlayiwa ha Yesu Kriste lava lulameke emahlweni ka Xikwembu. Vakorintiyo ya vumbirhi 5 verse 21. Now how can this help our church today? Xana leswi tsalwa leri ri nga ri nga hi pfuna njhani ekerekeni ya hina eka siku ra namuntlha? How can verse 37 from Timhaka chapter 2 ku fika eka verse 41 ri nga hi pfuna njhani tanihi timembara ta kereke how can this passage help trinity today on the 9th of june 2024 tsala leri eka kereke ya hina namuntlha ri nga hi pfunisa ku yini well members of the church we need to be faithful to this apostolic gospel we need to preach this same gospel hi fanele hi dyondzisa evhangeli ya kreste ku fa na ku pfuka ka yesu kreste a ku na yin'wanyani a ku na leyi nghenisiwaka hi le tlhelo ya mintirho na yini khongela ngopfu ku titsona no it's all about the lord jesus christ we must be faithful in teaching this apostolic gospel hi dyondzisa evhangeli yo fana na leyi vaapostola kumbe na leyi petro a nga dyondzisa yona someone might say where do i begin to teach the gospel well let's look at uh, acts 2 verse 22 that's where peter started so the first application we must be faithful to this apostolic gospel the second one How do I begin teaching the gospel? Let's look at where Peter began to teach the gospel. How do I begin? Now, look at how he says it langutani leswi petro a swi vurisaka swona xo sungula i rhanga a va hlengeleta ku vavanuna va israyele yingisani timhaka leti rito leri landzelaka i mani i mani yesu that's where you begin you can't begin leswaku oh i fanele i rhandza no we begin with yesu kreste yesu kreste i file a fela swidyoho swa hina yesu kreste i pfukile a kombisa leswaku ku pfuka ka yena ku hlule xidyoho hina hi vadyohi yohana 8 verse 44 so christ is the beginning of the gospel we should talk about his death we should talk about his resurrection

Evhangeli yi lava ku amukeriwa hi ndlela ya ku hi fane hi cinca, hi fane hi hundzuka. Ku hundzuka ka va ka Vayuda a va ri vanhu lava nga endla swilo swo biha, yes, a va ri vadyohi, yes, kambe a ku heteleleni va cince miehleketo ya vona hi ta xidyoho na Kreste, va amukela Kreste, they embraced Christ.

Ku tshembisa ka Evhangeli i ku rivaleriwa ka swidyoho, ina, kambe xin'wana lexi xi nga xa nkoka i ku va hi famba kumbe hi nyikiwa moya lowo kwetsima ku cinciwa. Hi na nhlonge leyo rhandza xidyoho lexi. We've got this body that is used to sin. Hi na miri lowu rhandzaka xidyoho kumbe hi na miri lowu wu nga akeriwa na xidyoho ende ha ha ri misaveni ehansi ka dyambu. That means hi nge swi koti ku hetiseka but The Lord cares about those whom He has purchased, He has redeemed, and He gives them the Holy Spirit. And so, na hina loko hi pfumeleka Yesu Kriste, hi ta nyikiwa moya lowo kwetsima. I nyiko ya hinkwavo lava taka eka Yesu Kriste hi ku hundzuka. So, in reality, a hi le ku luzeni nchumu loko hi pfumeleka Yesu Kriste. Hi languta xidyoho xa hina, hi xi vona, hi xi twisisa, hi xi amukela, hi ku heyi, hayi ni khensa ku va xikombi xi ni ponisi leswi na suka leswi and it's not mintirho ya hina yi nga ta endla leswaku hi hlayiwa mahlweni lava lava va lulameke emahlweni ka ka ka, ka Yesu Kreste because i nga hleketa ku eish mara ni te na pfumela namuntlha se ni la swin'wana no i mintirho ya Yesu Kreste leyi endlaka valulami emahlweni ka Xikwembu and the Holy Spirit moya lowo kwetsima wu ta hi pfuna The fifth one, we are saved by faith alone in Christ alone. Tisola ta ntlhanu. Matsalwa ntsena, Kreste ntsena, ripfumelo ntsena, tintswalo ntsena, ku dzunisa Xikwembu ntsena. Hi ponisiwa hi ripfumelo ntsena eka Yesu Kreste ntsena. And someone may say, well, how about repentance?

The hero is Jesus Christ, and the Bible has only one purpose. All of this book has one purpose that is, the glory of God. Let's pray. xikwembu lexi hanyaka hi rhandza ku mi khensa eka siku ra namuntlha hikuva rito ra n'wina ri le rivaleni rito ra n'wina ra twakala rito ra n'wina ri na ntiyiso Hi kota ku vona leswi endlekaka emahlweni ka hina hikwalaho ka Rito ra n'wina. Hosi, hi kombela timbilu leti li ti amukelaka Rito ra n'wina hi ku tsaka. Hi kombela timbilu leti ti nga lulamela ku va ti dzunisa Kreste. Hi kombela leswaku, Hosi, mi hi olovisa timbilu. Xidyoho xa hina minkarhi yin'wana A xi lavi leswaku hi xi tshika. Xidyoho xa hina xi hi pfala matihlo. Hi nga koti ku vona Kreste tanihi loko Vayuda va nga koti ku vona leswaku i Mesiya loyi va nga n'wi yisa exihambanwini. Kambe, Hosi, n'wina a mi swi endlile leswaku swi famba hi laha mi nga swi kunguhata ha kona. Eku heteleleni, Hosi, hi na ku tshemba leswaku hi n'wina mi nga Xikwembu. Kutani na hina hi kombela ku pfumela. Hi lava ku vona kereke ya Trinity yi ri na vapfumeri va ntiyiso. Hi lava ku vona kereke ya hina yi ri na vapfumeri lava va tshembaka eka Kreste. Hi vona hi laha Vakreste lava nga ngeteriwa hi siku ra Pentecosta about 3000 hi siku leri moya lowo kwetsima wu nga choleriwa vakwetsimi. Nambara leyi yi ye ehenhla swinene hi ku tlula leyi ya 120. Kutani hosi yi vona leswaku n'wina ma swi kota ku ponisa. Ma swi kota ku ponisa lava mi va ponisaka. Vitanani vanhu, hosi, leswaku va ta eku hundzukeni. Kokani vanhu va ta eku amukeleni ka Kreste hi ku tsaka. Hi pfuneni hi kota ku vona xidyoho xa hina. Hi pfuneni leswaku, hosi, hi kota ku amukela moya lowo kwetsima eku hundzukeni ka hina na ku rivaleriwa ka swidyoho. Ha Yesu Kreste, Hosi yanga, ha khongela. Amen.